Nĩ ngatho mũno mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ-inĩ wa channel ĩno niĩ ndĩmũrehagĩra ya Kamau wa Mũnyinyi, na o kaingĩ o kaingĩ nĩ nyendaga tũkarung'a igĩrĩ citũ cia rũrĩrĩ rĩrĩa rĩothe tũgũikarĩra njũng'wa ĩno. Niĩ ndĩmũrehagĩra njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi na ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya Ngoru. Ambũi no ethetheria, ndĩkĩrĩ mũihwa na Njirũ a mbarĩ ya Rwara makũrĩa Mũrang'a itũra rĩtagwo rĩa Kĩbĩĩ. kũu nĩkuo anyarũme akwa marĩ na rĩkiuma ngo-inĩ rĩgĩcoka kwĩhanda rĩgĩcoka gũcoka na mbaire niĩ nĩ njũngaga mwene nyaga mũhera mũno nĩ ũndũ wa mahinda ma ũtukũ ona mahinda ma mũthenya kũhe thayũ na kũmenyerera mũno makĩria rĩrĩa rĩothe ndĩkoragwo ngĩtungatĩra rũrĩrĩ gĩtungati na ndĩrĩ o mũthuri mũgĩkũyũ ndugatagĩra mwena ũyũ wa nyandarũa na haha ndĩ muthenya wa umuthi muthikirire witũ wa muthenya wa umuthi na mwiroreri njukite rũĩ-inĩ rwa nyahururu rurururururu nĩruo rũthiĩte rũkeitĩrĩra na haha kĩanda gĩgagĩtwo kĩrurumo kana ndururumo ĩrĩa ĩtanĩtio na mũthũngũ ũrĩa wokire gũkũ akĩĩtania nayo etagwo Thomson akĩĩtania we nĩwe Paul no Paul nĩ kĩrurumo rĩu nĩkuo ngĩgenete mũthenya wa ũmũthĩ tondũ handũ hothe harĩ rũĩ nĩ harĩ na ũma rũĩ nĩ rũĩ maũndũ maingĩ mũno namo maĩ nĩmo matheri tondũ kĩ rĩrĩa mũiguaga kahiga gakũrũ gatiagararagwo nĩ maĩ ti maĩ ta ma rũĩ rũrũ na nĩ maĩ mangĩ itegũtinda ngĩtengũra. Koguo kiugo maĩ nĩ kĩrĩ na ũritũ mũnene mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ. Na nĩ kwĩragwo ndũkanacuke maĩ ũikarĩire ihiga, ndũkanacuke maĩ ũikarĩire ihiga. Rũu naruo no rũthiomi na no thimo ĩbataraga gũthiomwo. nĩ arĩa makĩũĩ kũringana na rũthiomi rwa thiruai ndakinyia hau ngagĩciuna rũkomo nĩ cia mũthenya ũngĩ e, maĩ maya kũngĩara riũa matuĩke nĩ mahĩa mũno nĩ macinwo mũno nĩ riũa mambataga rĩera-inĩ marĩ ndogo mambata marĩ kĩbii kĩu kĩa ndogo ĩyo marambata magakorwo marĩera-inĩ marĩ o maĩ Maĩ maya rĩrĩa kwaheha mũno gũtarĩ riũa, kũrĩa kũhehaga mũno, nĩ manyitanaga magatuĩka kĩhiga. Kũrĩa kĩbĩbĩri nĩ mũrakĩonire mbura ĩraurĩte nene mũno, ĩkaura mbura ya mahiga macio. Koguo o maĩ o marĩa manyitana marĩ mbarabu, nomo maĩ marĩa marĩ na ũma. Ũma ũrĩa nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ ndũngĩcenjia. O na wacenjia, ũũma waguo no ũrĩonekana. Wehera haha, ũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ, kana ũthiĩ ikereka rĩu rĩngĩ. Ndauga ũguo nĩkĩ? Kĩrĩra nĩ kĩhũrĩtwo ihinda inene mũno mũno makĩria kuuma rĩrĩa nyakerwo okire na gĩgĩcenjio nĩ arĩa macenjirie mĩikarĩre na magongona maitũ ma ũgĩkũyũ. No o ũrĩa ndauga, maaĩ mangĩikara marĩ mbarabu, rĩrĩa kũrĩara riũa no marĩtue kũkara, na no marĩambia gũtherera o ta maya, tondũ nĩmo me na ũma mũthe, me na ũma mũtheri. Mũthikĩre mwĩroreri, njũkire haha nĩgetha heane kĩrĩra ndũrĩte ndarĩrĩirie ihinda inene mũno. Na kĩrĩra kĩu ndarĩrĩirie ihinda rĩu rĩothe-rĩ, nĩ kĩrĩra kĩgĩmainie. na ciũria njũrĩtio mũno thĩinĩ wa thimũ yakwa athikĩrĩria makanjũria na eroreri a channel ĩno yakwa ũũ tũtarĩrie gĩthitũ nĩ kĩ mũthaiga nĩ kĩ na nĩ kũrĩ amwe mekũnjĩra ta tũtarĩrie ngũrani ya gĩthitũ na ngũrani ya mũthaiga nĩkĩo ndĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ na ndiugaga niĩ nĩ niĩ njũĩ mũno tondũ niĩ ndirĩ kĩmenyi ũmwe nĩ kwĩragwo kĩmenyi ũmwe ndatũraga o mũtonyi o mũtonyi nĩ akoragwo na mbũgũ ciake iria aharũrũkagĩrio na nĩkĩo nĩ ndĩrenda ngwete mũthĩgi ũyũ ngĩe na gwĩtĩkĩrĩka harĩ we mũthikĩrĩria ũgĩe nawe na gũthikĩrĩria no ndũkarore nũ ũraria, ciugo iria ngwaria ituĩke kĩguni harĩ we, iria njega ituĩke cia gũgũteithia, iria itarĩ itagĩrĩire rĩ, ndũkae gũciĩkĩra thĩinĩ waku. Na nĩkĩo njugaga o kaingĩ o kaingĩ atĩ kĩhooto kĩagĩa kĩũragĩra thĩ o ta mĩrĩo yayo. Mũndũ ũtarĩ kĩndũ no arũgame na arũgamie ũndũ ũngĩteithia rũrĩrĩ, no kũringana na ũrĩa oĩ itũra rĩu rĩao kana ũrĩa oĩ yo, gũtirĩ mũndũ, gũtirĩ andũ aingĩ, ti andũ aingĩ mangĩthikĩrĩria ciugo cia ũcio ũraria, no o ũguo ũcio ekwarĩtie nĩ akararirio. na ũndũ wake watuĩka wa kũhũrwo na watuĩka wa kũnyararwo ũrĩa ekwarĩtie o ũguo ekwarĩtie guoka mũndũ ũrĩa mwĩtaga mũhecimiwa na gĩthweri kana mũtongoria mũna oka auga ũndũ ũrĩa ũrabatarania gwĩkwo nĩ ũna nona nona o ũrĩa mũndũ ũrĩa mũthuri ũrĩa ũtarĩ kĩndũ ũtarĩ kĩene ekwarĩtie na ũndũ ũcio watuĩka ndwagĩrĩire no ihinda-inĩ rĩu ũrĩa aria ũgatuĩka ũndũ ũcio nĩ mũkinyanĩru na nĩ mwega kũna ngenda kuga atĩa kĩrĩra gĩkĩ kĩrĩteithia mũndũ wothe ũtarĩgĩa na kũira ũtarĩgĩa na gũcambia ũtarĩgĩa na kũnyarara nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo kũrĩ mũndũ ũngĩona ngwete mũthĩgi ũyũ orie ũrĩa nĩkĩ araria nĩkĩ arauga kĩo nyihaga mũno ngauga mwĩroreri mũthikĩrĩria wakwa uga subscribe channel ĩno nĩgetha ũhote kũmĩsapoti rĩrĩa rĩothe tũrĩkoragwo tũkiunanĩra njũng'wa kĩrĩa ndugĩirwo rĩ tũgagĩtuĩka a gũkĩrima. Gĩthitũ na mũthaiga. Ndĩrenda kwambĩrĩra mũthaiga. Mũthaiga nĩ kĩ? Mũthaiga nĩ mũtukanio wa ũhũngi-inĩ wa mĩtĩ ũkoragwo ũthondeketwo nĩ mũndũ ũrĩa ũraũthondeka, nĩwe mũndũ mũhũngi wa mĩtĩ ohĩgĩrĩire raini-inĩ ĩyo, agagĩthondeka mũthaiga ũcio na mĩtĩ ya mĩri, makoni ma mũtĩ, mahuti ma mũtĩ, o na kana mũtĩ guo mwene ũgagĩthĩo ũrĩ kĩrĩa gĩa thĩinĩ, kĩrĩa kĩrengagwo, mũtĩ guo mwene. Akohĩgĩrĩra kũmenya mũtĩ ũyũ mũri waguo... nĩ mũthaiga mũtĩ ũyũ o ũ- o mũtĩ o ũcio mahuti maguo nĩ mũthaiga wa kũũraga nĩ mũthaiga wa kũnina na nĩ waigua harĩa nĩ tũkugĩte mũri wa mũtĩ o ũcio nĩ mũthaiga wa kũhonia harĩ mũtĩ ũngĩ naguo mũtĩ ũrĩa naguo Mũri waguo nĩ mũthaiga wa kũũraga kana wa kũnina. No oho mũri waguo nĩ mũthaiga wa mahuti maguo nĩ mũthaiga wa gũthondeka. Koguo mũhũngi wa mĩtĩ rĩ, akoragwo ohĩgĩrĩire raini-inĩ ĩyo ya gũthondeka mĩthaiga ĩyo. ya kũhonia ũcio nĩ mũthaiga wa namba ĩmwe nĩ kũrĩ mĩthaiga ĩthondekagwo nĩ arĩa rĩu ũmũthĩ ũyũ mũrameta ndagĩtarĩ nyuki ndagĩtarĩ what nĩ mĩthaiga mohĩgĩrĩire atĩ mũthaiga ũyũ angĩtukania ũyũ atukania ũyũ ena ũũgĩ na ena kĩheo gĩa kũũrongoreria guo we ũramaramara na atumia ene mũrĩkorwo o nyũmba cia gendi mũnyitanĩte kũu na mũtingĩrekania nginya arĩũka na hihi na maũndũ marĩa mekire acio nao rĩ no mũndũ ũhĩgĩrĩire oĩ mũthaiga wa kũmũteithia na njĩra ĩrĩkũ rĩrĩa ndathiĩ ngĩgũcanagĩra thĩinĩ wa tabarĩra ĩno Nĩ getha tũkinyũkithanie kĩũria kĩrĩa kĩũrĩtio mũno kĩgĩmainĩ na mĩthaiga, na ithitũ ndĩgĩthathaũre kahora mũno mũno mũno mũno mũno mũno makĩria. Mũthaiga ũcio naguo ũrathondekwo nĩ mũndũ ũrĩa-rĩ, nĩ mũndũ ũũhĩgĩrĩire, agagĩthondeka mũthaiga wa gũtũma wee ũkũiyĩte indo ciene nĩ ũgũcicokia, kana we atukania mũthaiga arĩ o harĩa arĩ, we nawe ũraiyĩte kĩndũ kĩa mũndũ ng'ania, ũcio ũkorire mũndũ ũcio watuĩka wa kũrĩa nyeki, okorwo nĩ ng'ombe mũno, we ũkũiyĩte ng'ombe ĩrĩaga nyeki, we ũkũiyĩte bunda-rĩ, irĩaga nyeki, we ũkũiyĩte mbũri-rĩ, irĩaga nyeki. andũ acio nĩo mararĩithia andũ arĩa angĩ nyeki mena hinya ũcio we nawe ũtarenda kuona mũtumia we nĩ akĩhiũka rĩ na ũrakĩmwĩhũgũrĩra rĩ na ũrĩkinya nginya kũmunĩra ritho rĩ nake nĩ arĩremererwo nĩ gũgwĩtiria rĩ we no inyuĩ mũrĩcoka gũkorwo kana wĩ mũthigari ithuĩ to tũrakĩmona kana wĩ mũhunjia no tũramona mũthikĩrĩrĩ na mwĩroreri no tũrĩgũkora kũrĩa nyũmba-inĩ cia gendi mũnyitĩtwo kumbacũ nĩ mũtego wa mũthaiga wa mũndũ ũrĩa ũhĩgĩrĩire nyitithania mĩthaiga ĩyo na kũrongoreria na rũrĩmĩ rwake akamba rũgakorwo rwĩna hinya mũingĩ mũno no arĩkũgwatia ũcio nĩ mũtego ũmwe ũtaũĩ mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na mũirore nĩho rĩu ndĩroka atĩrĩrĩ gĩthitũ nakĩo rĩ nĩkĩo kĩ ũmũthĩ ũyũ rĩ ũyũ rĩ nĩ mũgathĩ wa mũtongoria nĩho rĩu ndĩrenda tũgĩkĩingĩra tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ rĩ mũnyitithie raini ũyũ nĩ mũgathĩ wa mũtonyi ũyũ ũyũ arĩ mũgathĩ wa mũtonyi rĩ gĩkĩ nakĩo rĩ nĩ gĩtukũ kĩa mũtonyi agakĩgĩa ngũrani na ũrĩa wĩkĩrĩte ngũbia na ũrĩa wĩkĩrĩte kabango gatarĩ na nindi kana gaceini no ũyũ nĩ mũgathĩ njĩkĩrĩte mũgathĩ ũyũ wa mũtonyi-rĩ, kũringana na ũrĩa ndamũrirwo-rĩ, na ngĩamũrĩrwo na ngĩthugĩrwo wĩra ũyũ wakwa-rĩ, na mũgathĩ ũyũ wa ũtonyi-rĩ, ngacoka ngakorwo nĩthugĩtwo ngahumbwo gĩtukũ kĩrĩkũ? Gĩkĩ, nĩ ũndũ wa ũrũngo ũrĩa ndĩ niĩ. Pastor kana bishofu-rĩ, wanyu rĩ nake rĩ angĩkorwo bishofu nĩ anyitithio mũthĩgi agathoreki nĩ makoragwo naguo aidi no makoragwo naguo mũthĩgi wa kũheana kĩrĩra kũu maheanaga kanitha-inĩ rĩ agacoka akahumbwo mũgathĩ ũngĩ nyonaga marĩ naguo wĩna mũtharaba mũnene haha rĩu wocio-rĩ nĩ mwega mũno tondũ ndũhutanĩtie na ũndũire ũhutanĩtie na kanitha no ũyũ njĩkĩrĩte hihi we ũtendaga kũigua kĩa ũndũire rĩ rĩu nĩ ũgwati mũnene mũno no hatirĩ ngũrani hatirĩ ngũra ngũrani we wĩkagĩra rũthario ũrathimagĩrwo rũthario rũu nĩ mũbĩa nĩwe wĩ igũrũ rĩaku nake mũbĩa arathimirwo nĩ bishofu niĩ nani ũyũ rĩ ndathimĩirwo kũringana na thagama yakwa na wĩra ũrĩa ndĩraruta no rĩu rĩ mũgathi ũcio rĩ we wĩkagĩra rĩ nĩ wakĩ nĩ ũrongoreirio kĩ niĩ naniĩ rĩ ũyũ rĩ ũrongoreirio kĩ harĩ niĩ ũrĩ wa ũndũire tũkũingĩra tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ nĩguo ndauga nĩgetha tũrore nakĩo gĩthingũri tondũ mũthaiga nĩ nda- ndathaũra mũno mũthaiga noguo ndawa ndawa ni kiswahili mũthaiga nĩ gĩkũyũ ũrĩ mũthuri na nĩ mũhunjia itekũmũgweta mũno ũraugire athuri arĩa maranyitithania mohiki ma ũgĩkũyũ mekĩrĩte itukũ ta ici nĩ arogi nĩ aro nĩ arogi wenda kuga atĩrĩrĩ icio nĩ irĩunwo nĩ iriunanĩrwo njũng'wa kahora nĩ athuri nĩ marĩrĩkia kũmenya mũrogi aumau kĩũngai na mũhunjia aumau o hau gatagatĩ-inĩ kau nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ nĩ ngatho nĩ tũgũcokereria ikereka rĩu rĩngĩ na nĩ tũgũkinyũkithania na nĩ ngatho. Nĩ ngatho mũno.